Il-kumplament ta' lejla t-tajba sinjuri, merħba l-edizzjoni oħra hawnhekk tal-programm Id-Dinja Ħamrun fejn ninsabu propju lejliet il-finali tas-Super Cup u għandna programm li ħa jkun imqassam fuq żewġ partijiet fejn fl-ewwel parti tal-programm man għandna diriġent mill-klabb ta' Ħamrun Spartans, is-Sur Eric Saliba flimkien mal-ġurnalista hawnhekk ukoll anki mill Malta Sports. U xek, Rowan Camilleri għan ħajkun għadin nitkelmu kemm dwar il-kampanja kwisti fil-suq ta' trasferimenti ta' xitwa u fl-aħħar mill-aħħar ukoll anki dwar il-finali ta' ta' tajjeb jgħidu illi fit-tieni parti tal-programm mbagħad aħna ħajkonna żewġ players eh, promettenti, żewġ players eh, Maltin illi huma popolari diġa sabu postom ukoll anki b'mod regolari fl-iskwadra tagħna qed nitkellem dwar Xejzin Attard anki wkoll Sven Scher, però dawn ħankunu qegħdin nitkellmu magħhom ukoll anke fit-tieni parti tal-programm. Merħba l-aħwa, hawnhekk fl-istudio sa Radio 105. Erik, ħanibdew diskussjoni biex eh, nitkellmu daqsxejn dwar ehm, is-suq ta' trasferimenti. Ħamru Spartans li kienu attivi ħafna fejn hawnhekk ukoll anki jista' jidħol eh, Rowan, kienu attivi ħafna, kien hemm players li ħallew il-klabb, però rajna players illi ġew ammont ta' players, buħut minnhom ukoll eh, CV verament interessanti. Mela nsellilmkom kollha. Kif kif għedt inti, jiġifieri kellna jiġifieri s-suq, jiġifieri bdejna naħdmu jiġifieri minn Novembru, mill-aħħar ta' Novembru fuq l-akkwisti, jiġifieri bdejna naraw min ħa nżommu min mhux ħa nżommu, hi dak l-ewwel pass li trid tagħmel. Tkellimna mal-coach u ltqajna jiena u Marcel u l-President u tkellimna mal-coach u bdejna naħdmu minn hemm. Issa, mhuwiex faċli biex Dak huwa role importanti, jiġifieri meta tkun f'dak ir-role tal ġġib u tneħħi l-players mhuwiex faċli, jiġifieri għamilna jiġifieri x-xahar ta' Diċembru għaddejjin mal-players li kellna. L-aħħar logħba li lagħbna kienet fit-twenty one milli jidher, jiġifieri mit-twenty one kienet tal-league. Mit-twenty one 'il quddiem bdejna naraw 'il min ħa nżommu u 'l min, jiġifieri u 'l min ħa nneħħu u 'l min ħa nġibu, jiġifieri fetaħ is-suq f'Jannar u bdejna ġibna seba' players, fil-verità ġibna tmienja, imma kien hemm Johnny Ġaqjat magħna minn Ġunju. Kellu bżonn issa s-CV ta' dawn jiġifieri juruh fil-ground li huma ta' kwalità.
Rowan, bħala persuna li ssegwi l-futbol b'mod regolari u ssegwi l-futbol ukoll kollu fil-Premier, meta tibda tara Dawn it-tip ta' akkwisti li għamlu l-Ħamrun Spartans u plejers oħra li diġà għamlu isem kienu hawnhekk ukoll anki mal-klabb, fl-aħħar mill-aħħar wasslu lill-klabb ta' Ħamrun Spartans fejn l-ebda klabb Malti ma kien għadu wasal. U rajna dawn il-plejers li ma baqgħux parti mill-iskwadra, però qegħdin naraw ukoll anki dawn l-akkwisti l-ġodda. Bħala persuna li qed issegwi l-futbol, Minbarra l-klabb tal-Ħamrun, x'inhuma r-reazzjonijiet tiegħek dwar dan? Mela, ovvjament, l-ewwel ħaġa nsellem lil kulħadd. Ovvjament il-Ħamrun bl-akkwisti li għamlu issa f'Jannar, naħseb illi qed jaħdmu b'sistema differenti milli aħna mdorrijin naraw timijiet li jilagħbu fl-Ewropa, Maltin li jidħlu fl-Ewropa. Normalment aħna mdorrijin naraw timijiet illi Jirnexxilhom jilħqu d-dragward tal-Ewropa, jispiċċa l-kampjonat f'Mejju u jibdew iġibu l-barranin għal jibdew jilagħbu f'Ġunju għax aħna nilagħbu mill-ewwel fażijiet u f'Ġunju jkunu diġà bdejna nilagħbu. Ma tantx huwa ideali għaliex il-barranin kif qal anke kif spiċċa Eric huma ħafna drabi kaxxa magħluqa. Allura inti kif qed jagħmlu l-Ħamrun issa ġabu l-plejers issa ġabu kollox tmien Tmien plejers se jkunu qed jarawhom matul il-kors tal-kampjonat li fadal u jekk ikun hemm bżonn li jerġgħu jagħmlu rtokki, jagħmluhom imbagħad qabel ma jilagħbu fl-Ewropa. Imma inti jekk minn seba' plejers għandek erbgħa minnhom li tgħid isma' jew ħamsa tgħid isma' dawn huma plejers li iva huma tajbin, ikunu diġà qegħdin issettjati anke fis-sistema tal-kowċ u allura din hija sistema li Idealment jaħdem kulħadd biha biex inti tkun preparat tajjeb għall-Ewropa. Jiġifieri Eric dak kien il-ħsieb ta' dan is-suq ta' trasferimenti illi apparti li qed inħarsu lejn il-kumplament tal-istaġun, diġà bdejtu tħarsu wkoll anki lejn l-Ewropa. Yes. Il-tragward tagħna huwa l-league, tgħidli għalfiex il-league. Għax jekk tieħu l-league trid tibda biċ-Champions League, jiġifieri mill-post taċ-Champions League. U jekk mhux sejjer żball dis-sena ħa nkunu ħa nkunu seeded, jiġifieri għandna ċansijiet iktar jiġifieri u meta tibda mill-gruppi taċ-Champions League, hemm iktar possibilità li tasal għall-gruppi. Jiġifieri nemmen ukoll li l-irtokki li għamilna jiġifieri kienu tajbin jiġifieri, tkellimna mal-coach ukoll. Issa naraw, nemmen ukoll li l-players li ġibna importanti jintegraw kemm jista' jkun mat-tim li għandna u ħalli nkunu nistgħu nevalwaw it-tim matul dan il-kampjonat. U ħafna drabi anke smajna l-President jgħid li l-objettiv did-darba, għax il-President dejjem l-objettivi dejjem. Dejjem jgħollew minn. Eżatt, u li huwa tajjeb, u din id-darba qishom il-Ħamrun qed iħarsu anke għall-fażi tal-gruppi tal-Europa League, jiġifieri dik hija xi ħaġa li. Aħna s-season li għadda jiġifieri bdejna b'19-il barrani. Veru mbagħad spiċċajna bi sbatax il-bar, jiġifieri jekk trid tikkompeti fl-Ewropa. Eżatt. Irid ikollok ix-xelta. Jiġifieri trid il-plejers, jiġifieri il-barranin tista' kull logħob, kull kull grupp, kull rawnd tista' tbiddilhom il-barranin, jiġifieri tista' tbiddel lil fil fil-lista. Imma mhux faċli jiġifieri, jiġifieri daw spiċċajna jiġifieri għaddejna l-grupp, jiġifieri spiċċajna b'żewġ logħbiet fil b'żewġ logħbiet kważi fil-ġimgħa. Konna skwadra twila u kif kont noqgħod nitkellmu anke qabel il-programm, ħafna drabi l-Ħamrun, Kienu jilagħbu l-Ħamis u mbagħad tilgħab pereżempju l-Ħadd. Ovvjament, bil-fors il-coach ikollu jagħmel il-bidliet għaliex inti żewġ logħbiet. Mbagħad terġa' tilgħab fl-Ewropa ħafna drabi. Tibdel seba' players, ġieli anke tmienja, it-tim, il-chemistry tat-tim ħa jinbidel hu. Ġifieri kien hemm ħafna drabi jekk mhux sejjer żball Ħamrun rebħu wara l-Ewropa darbtejn biss. Ġifieri jew draw jew jew ewwel punti. Jiġifieri dik tgħallem ħafna, irid ikollok skwadra itwal u skwadra li tibqa' kompetittiva mbagħad anke fil-kampjonat. Ejja niġu għall-plejers. Forsi tista' tini aktar dettalji hawnhekk għax aħna li nkunu qegħdin naraw l-istorja minn barra ma nkunux daqshekk intiżi. Il-fatt li Ħamrun Spartans din is-sena għamluha fil-fażi tal-gruppi jew il-league stages insejħulu insejħulu l-iriex. Għenet biex Plejers ta' profil aktar għoli jistgħu jagħżlu lil Ħamrun Spartans jew inkella il-futbol Malta Ħamrun Spartans baqgħu ħarsu lejh forsi ċertu plejers bħala livell inferjuri. Kemm għenet din? Kemm forsi tista' tgħin ukoll fil-futur jekk nerġgħu nidħlu fil-fażi tal-Conference jew inkella kif anki tkellem Rowan nieħu objettiv akbar li nilagħbu fl-Europa League? Le, għenet ħafna.
Mhux ħa tgħin lilna fil-futur u ħa tgħin anke clubs oħra tal-Premier. Għax il-fatt li wara 118-il 118-il sena club wieħed daħal, jiġifieri l-unika club li hu aħna, jiġifieri dħalna fil-grupp issa, l-aspettivi ħa jkunu jiġifieri nispera li anke l-clubs l-oħra jiġifieri jaraw jarawha b'dil-mod, jiġifieri aħna għenna ħafna għax anke l-players li ġibna f'Jannar kien hemm ċertu players ġew għax dħalna fil-grupp jiġifieri u l-players li kienu magħna jiġifieri s-CV tagħhom għoliet. Jiġifieri infatti aħna beħħejna tliet players milli kellna jiġifieri. Plus beħħejna Malti ma' Sliema jiġifieri. Fil-fatt jiena nieħu spunt minn dak li qed jgħid Eric, niftakar il-President jgħid fil-bidu tal-era, Joseph Portelli, illi ovvjament kulħadd, dan mhux sigriet, li Ħamrun Finanzjarjament saru tim b'saħħtu ħafna finanzjarjament ukoll u kien jgħid li mhux hemm billi jkollok il-flus, meta ġieli mmorru għal barranin ta' profil għoli, kif ngħidulu Malta,
jieqaf kollox hemmhekk. Jiġifieri illum il-ġurnata li l-Ħamrun lagħbu fl-Europa Conference, fil-League Phase, il-profil għola u kif qed jgħid Eric ukoll, mhux biss għall-Ħamrun imma anke meta timijiet oħra jmorru għal plejers barranin, dak li jkun għelek Malta.
Daw, hemm il-possibilità. Il-possibilità li eh, ma tnix ġas naslu round jew tnej u jinqalaw, daw hemm il-possibilità li jidħlu fil- ah, Aħna nisna ftaħna triq li ftaħna triq ġifieri għal plejers jgħidu hemm ċans ġifieri tim Malti jidħlu fil-gruppi ġifieri. Ola l-profilu. Għax hu at the end il-plejer veru biex jilgħab fil-gruppi jidħol biex jilgħab fil-gruppi ma biex jolli s-CV tiegħu. So jiġifieri. Hija vetrina u. Ekku. Tal-plejja.
Jekk inħarsu lejn għax kellna bosta kwisti, però hemm ukoll il-nukleju tal-plejers Maltin illi għadu hemmhekk u apparti mill-plejers Maltin dawk illi huma stabbiliti dak illi jekk tara tim nazzjonali Malti jilgħab qed tara kważi kważi kważi nofs it-tim nazzjonali Malti bi plejers tal-Ħamrun, però il-Ħamrun baqa' jinvesti wkoll anke fil- fiż-żgħar, fil-plejers iż-żgħar, baqa' jagħti ċ-ċans ukoll lill-plejers iż-żgħar anke kif aċċennajna fl-introduzzjoni ta' dan il-programm. Fit-tieni parti tal-programm ħa nkunu qegħdin nitkellmu ma' żewġ il-plejers vera qegħdin narawhom b'mod regolari bħalissa però żgur illi huma żewġ il-plejers tal-futur illi ħa jkunu fost l-ismijiet il-kbar ukoll fil-futur. Kemm importanti illi klabb bħal Ħamrun Spartans minkejja li jkun attiv fis-suq tat-trasferimenti u jipprova jġib kemm jista' jkun plejers ta' livell għoli minn barra, però kemm hu mportanti illi jibqa' jemmen ukoll fil-talent żagħżugħ fil plejers tiegħu bażikament illi jitella' mill-akkademja. Le, di, di hija waħda mill, mir-raġunijiet, jiġifieri aħna xi, meta dħalna sitt snin ilu, jiena u Marcel tkellimna u għedna għandna livell ta' żgħażagħ, jiġifieri kull ma baqagħlhom jagħmlu dik il-pass, jiġifieri biex jagħmlu dak il-pass magħna fil-bidu, alright, Allura bdejna nsellfuhom il-klabbs oħra biex jitrawmu għax huma mhux it-training l-importanti għalihom, il-game time li jilagħbu. Jiġifieri u nemmen li ħareġ il-frott għax illum il-ġurnata għandna lil Sven, lil Xejżin, għandna Nikolaj Soret, hemm Mattias għadu qiegħed man-Naxxar, jiġifieri aħna għandna għandna pjan jiġifieri li jiġifieri naħseb li qed jirnexxi jiġifieri plus dawn imbagħad għandna n-nucleo imbagħad għandna is-senior jiġifieri l-kbar jiġifieri tan-nazzjonal. Nemmen li għandna s-set-up qiegħed tajjeb bħala Maltin.
Rom, tkellimna wkoll anki dwar anki kif qal Eric illi dak li jagħmlu Ħamrun Spartans din is-sena b'xi mod jew oħra ħa jkun qiegħed jgħin mhux lil Ħamrun Spartans biss però lill-futbol b'mod ġenerali. Meta inti qed tħares lejn it-timijiet l-oħra minbarra, jiġifieri issa mhux bħalna qed nitkellmu bil-passjoni bħala Ħamruniżi u forsi naraw, inti li qed tara l-futbol minbarra, qed tara b'mod globali l-futbol lokali, kemm qed tara li klabbs oħra approfittaw minn dan? Kemm qed tara li klabbs oħra qed jgħidu isma' ladarba Ħamrun għamluha qed jirkbu Kważi kważi kważi fuq il-karru tal-Ħamrun. Qed jaħtfu l-opportunità jew le?
Il-livell ta' akkusti anke ta' barranin tat-timijiet l-oħrajn. Għandek case in point Floriana u Valletta qed jiġu l-iktar f'moħħi bħalissa. Żgur li huwa ogħla minn dak li aħna mdorrijin naraw. Jiġifieri bis-saħħa ta' Ħamrun li ovvjament inti meta inti tim ieħor qed tara l-Ħamrun qed jarmaw biex nikkompeti magħhom. Il-ħoss qed iġib barranin ta' livell. Qed imorru aktar għal barranin tajbin u ta' livell. Kif għadna bis-saħħa tal-Ħamrun ukoll il-profil tal-futbol Malti għola u naħseb illi case in point Floriana u Valletta ġabu barranin ta' livell illi m'aħniex imdorrijin naraw is-soltu, mhux just ġibna barrani daqsxejn aħjar mill-Malti imma ta' livell illi jkun daqsxejn iktar superjuri. U Semmejt punt li donok antiċipajtni, kont sa niġi għalih aktar aktar tard. Hemm però ladarba semmejt issa il-barrani aħjar aħjar mill-Malti ħa nasal għal taħseb illi qed hawn klabbs illi qed iġibu barranin illi mhumiex tal-livell tal-plejers Maltin illi illi hawn? Bla dubju.
U u x'taħseb illi hi r-raġuni? Meta inti għandek plejer Malti illi Hija mentalità illi hija mentalità illi antika, u ġurnata, ovvjament, semmejt tlet klabs jiena li huma l-Ħamrun, il-Furjana u l-Belt li bla dubju ta' xejn li dik il-mentalità ehm, ħarġu minna, imma hija mentalità li jekk ikollok barrani huwa aħjar mill-Malti li ħafna drabi, ħafna drabi f'dawn il-każijiet li qed insemmi mingħajr ma nsemmi l-ebda timijiet, ehm, ħafna drabi ma jkunx il-każ. Jiġifieri ħafna drabi jkollok barrani li jkun tal-istess livell ta' Malti u xorta jirnexxilu jilgħab hu u l-Malti ma jilgħabx. Hija mentalità li. Aħna għandna erbatax-il barrani. Eżempju l-bieraħ lagħabna b'ħamsa Maltin. Jiġifieri il-coach ma joqgħodx iħares lejn il-biċċa. Il-coach li għandna aħna jiġifieri min jittrenja, min jiġifieri jkun qiegħed. Sfortunatament għadha teżisti. Imma.
Fin-naħa tagħna nemmen li. Erik, qed issemmi l-coach. Kemm ikollu sej il-coach fis-suq ta' trasferimenti? Kif kif taħdem is-sistema? Il-klabb qed iġiblu l-plejers u mbagħad il-coach irid jaħdem bil-plejers li jġiblu l-klabb jew inkella l-coach jagħżel bħal speċi jidentifika xi plejers. Jien il-coach dejjem hu l-aħħar sej dejjem tiegħu ġifieri jkollu x-xelta u jibda jagħżem minn dix-xelta u mbagħad aħna nidħlu fejn nippruvaw nġibu hawn nikkonvinġuhom biex jiġu hawn Malta. Jiġifieri għax anke l-fatt li xi nissemmihom li ħa li fejn jitilgħab fuq xiex tilgħabu fuq sintetik, jiġifieri aħna ġibna plejer jiġifieri qatt ma lagħab fuq sintetik, jiġifieri sakemm jaddatta sakemm jiġifieri mhux faċli jiġifieri. U nemmen li jiġifieri għall-klabbs l-oħra lanqas hu mhux faċli biex iġġib plejer jiġifieri. biex jilgħab hawn Malta. Għalhekk hemm bżonn naħseb ta' infrastruttura aħjar fil-futbol lokali, però mbagħad ikollna l-opportunità illi nitkellmu illi nitkellmu nistgħu nagħmlu programm ieħor. Ninsabu però lejliet finali ta' Super Cup għadha. L-aspettattivi għal din il-partita jekk nerfwa ta' tkun it-tielet sena konsekuttiva li rbaħna il-Super Cup u niġu t-tieni l-aktar klabb billi rbaħna din is-Super Cup din it-tazza wara fit-tlieta.
Inħeġġeġ is-supporters Ħammurinsi kollha jiġu għax is-support tagħhom huwa importanti għalina ħafna u għat-tim tagħna, jiġifieri nemmnu ħafna fis-support tagħna. Jiġifieri u issa naraw. Hija logħba u naraw fil-ground u d-90 minuta. Hija finali.
Kull finali tibda fifty fifty. Ovvjament. Il-Ħamrun fuq livell ta' tazza għandhom xi jpattu lill-ħibs għaliex fl-aħħar li trovi. Jiġifieri tpattija sportiva, però bla dubju ta' xejn li ma nazzardax ngħid li pereżempju Ħamrun ħa jibdewx favoriti kontra Hibernians għaliex finali hija dejjem finali kif qed ngħidu u kull tim jista' jqum għall-okkażjoni u Naħseb illi kull tim jista' jirbaħ din it-tazza. Hekk hu. U li ħa tintlagħab f'ġurna ta' festa taħseb li b'xi mod jew ieħor tista' tellef jew iżżid l-aspettattivi għal. Aħna min-naħa tagħna naħseb kważi sold out aħna t-tickets. Naħseb li le, naħseb li ħajkun hemm attendanza. Jien nemmen illi jkun hemm bla dubju li l-Ħamrun huwa tim li qed itella' n-nies fil-ground u kif qed jgħid qed jikkonferma Eric li huwa sold out żgur li ħajkun. Kważi sold out. Però naħseb illi anke l-Hibs se jkollhom attendanza tajba u naħseb illi l-fatt li hija festa. Naħseb illi tista' tgħid illi ħa taħdem favur is-supporter Malti. Mela Eric, ma nafx jekk għandek xi ħaġa oħra xi żżid ma' dak illi tkellimna qabel tgħaddi l-aħħar parira u jew l-aħħar. Nixtieq ngħid ukoll ġejna nnominati għal tim tas-sena, jiġifieri xi ħaġa huwa xi ħaġa. Fl-Għażliet Sportivi Nazzjonali. Yes. Xi ħaġa ta' unur għalina l-klabb tagħna jiġifieri għax ifisser jiġifieri għax-xogħol kollu li naħdmu għax aħna naħdmu jiġifieri minn wara l-kwinti jiġifieri aħna mit-Tnejn sal-Ħadd għaddejjin jiġifieri jiġifieri mit-Tnejn sal-Ħadd jiġifieri x-xogħol jiġifieri fih it-tim fih ħafna ħafna xogħol u ħafna ħin jiġifieri jikkredi ħafna ħin jiġifieri u meta jiġi xi ħaġa hekk napprezzaw jgħidu għall-inqas qed niġu rikonoxxuti. Nħu spunt minn dan għax jiena naħdem fil-Kumitat Olimpiku Malti l-Ħamrun diġà ingħataw l-award fl-awards tal-Kumitat Olimpiku Malti. Għandna ġejna l-aqwa tim tas-sena wkoll. L-aqwa tim tas-sena wkoll, ġifieri. Kelli ngħidha bil-forza xi impjegat tal-Grammarcy.
Eric, grazzi ħafna. Awguri wkoll għall-partita ta' għada. Sakemm ġaġa tkun magħna hawnhekk f'dan il-programm insellmilkom. Grazzi ħafna, nsellmilkom.
Grazzi ħafna.
Mela nilqgħukom għal din it-tieni parti hawnhekk tal-programm Id-Dinja Ħamrun fejn issa għandna aktar element żagħżugħ.

Rajnik tilgħab b'mod regolari, nista' ngħidu hekk f'dawn l-aħħar dan is-saġun, anki wkoll is-saġun. Meta tkun plejer b'età daqshekk żgħira kif tħossha l-pressjoni li qed tilgħab l-ewwel nett qed tilgħab ma' Ħamrun Spartans, maċ-champions, ma' tim li qed jilgħab fl-Ewropa u qed tilgħab ma' plejers ta' livell ħafna għoli. Meta inti għadek daqshekk żgħir fl-età, kif tibda tħossok fil-ground dak il-ħin? Nsellimlek u nsellem ukoll lis-semmiegħa kollha tal-programm. Kif għedt inti, iva, ovvjament meta tkun għadek żgħir, meta tieħu l-opportunità biex tilgħab trid dejjem toħodha għax imbagħad jekk ma tiħux l-opportunità ma tafx jekk il-coach jerġa' jafda fik jew hekk, jiġifieri meta tidħol ġol-ground trid dejjem tagħmel l-almu tiegħek. Ovvjament hija ta' responsabilità ħafna kbira għax l-aspettattivi tal-Ħamrun huma dejjem ta' rebħ, jiġifieri m'hemmx lok fejn tiżbalja, speċjalment fil-pożizzjoni tiegħi li hija ta' difensur ċentrali. Ovvjament jekk tiżbalja ssib il-gowler warajk. U ġifieri ma tantx tkun trid tagħti ħafna xogħol lil Henry, fhem? Imma iva, ovvjament hija xi ħaġa sabiħa li tilgħab mal-Ħamrun, ovvjament li tkun mir-raħal ukoll, li tkun li tibda minn ta' età żgħira, dejjem toħlom li tilgħab mal-Ħamrun, mar-raħal tiegħek. Jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa ħafna.
Xejzin l-istess mistoqsija lilek, rajnik tilab, rajnik tilab propju mbagħad sfortunatament kellek dik is-setback illi weġġajt u għamilt bosta xhur, nisa ngħidu hekk barra mill-logħba, però rġajt irkuprajt u rġajna qed narawk fil-ground tilab u tiskorja. Hemm dik it-tbissima li tibqa' tibqa' tibqa' dejjem fuq wiċċek. Kif tħossha l-pressjoni meta inti tkun qed tilgħab ukoll anki mal-Ħamrun Spartans? Grazzi tal-istedina.
Naħseb kif qal tajjeb Sven, hija xi ħaġa sabiħa li tilgħab mal-Ħamrun, li naħseb huwa l-aqwa tim ta' Malta. Li jkollok dawk iċ-ċertu players ta' livell hija xi ħaġa sabiħa. Ovvjament għalija li għadni żgħir irrid nitgħallem minn dawn il-players. Għaddejt minn dik l-injury li kienet iebsa għalija, biss però tifhem, ħdimt ħafna, rrid nerġa' lura u ninsab hawn.
Rowan, quddiemna hawnhekk għandna żewġ żewġ footballers li anke kif tkellimna fl-ewwel parti tal-programm bla dubju ħajkunu tnejn mill-pedin importanti, mhux għal Ħamrun Spartans biss però għall-football Malti wkoll fis-snin li ġejjin. Anke għall-futur tat-tim nazzjonali u dawn huma żewġ players li huma żewġ players mill-futur tat-tim nazzjonali 100%, xi ħaġa li kont se nżid magħhom għaliex huma qed jgħidu kemm hu importanti li u kemm hu sabiħ li Ħamruniż jilgħab mat-tim tal-Ħamrun. Dak li jħossu dawn iż-żewġ plejers meta jilbsu l-gerd tal-Ħamrun. L-ebda, lanqas l-aqwa plejer tal-Ħamrun ma jħossu, barrani, pereżempju, illa għaliex Dawn huma żewġ tfal, żewġ players mhux tfal illum. Illi jiena niftakarhom. Għadhom tfal, għadhom tfal, għadhom tfal, għadhom tfal. Illi niftakarhom żgħar, ħafna, mhm. speċjalment il xejżin għax nsertajt ħabib tal-papa tiegħu. Li ħossu daw, meta jibsu l-ger tal-ħamru, ma jħossu l-ebda player ieħor, daw raw daw bdew minn nursery. Ġifieri daw għalihom ħamrun huwa kollox. Ġifieri huwa importanti li kif qal Erik qabel fl-ewwel parti tal-programm illi nibżgħu għal dawn it-tfal illi jinvestu kif qed jagħmlu l-ħamrun f'dawn it-tfal u fejn hemm spazju ntuhom l-ispazju biex biex ikunu parti mit-tim tal-ħamrun għaliex dawn jistgħu ituk iktar minn 100% għaliex għalihom din hija xi ħaġa kbira u li qed jilagħbu mat-tim tal-kbar tal-ħamrun f'dan il-livell. Ġifieri l-league phase tal-Conference League

Għextu għextu t-tfulija tagħkom għax aħna forsi konna rajna l-Ħamrun Spartans fil-passat b'tim tajjeb, tim li jerbaħ, però intkom kontu għadkom qatt mesperjenzajtu din il-ħaġa. Sa mhux tal-li qed tesperjenzaw tal-li intom parti integrali wkoll anki f'dan il-proġett. Qegħdin fi skwadra li fiha hemm l-aqwa nukleju ta' plejers Maltin dawk illi aħna nqisuhom bħala l-istabbiliti. Semmejt lil Henry aktar kmieni, hemm plejers oħra bħal Imbong, Gullaymir, għandek insomma l-aqwa nukleju tal-plejers qegħdin magħhom ukoll fit-tim ta' Ħamrun Spartans. Kemm hu importanti li tkunu ma' dawn il-plejers, ħa nitkellmu dwar il-Maltin bħalissa, kemm tarawhom bħala għajnuna u ispirazzjoni? Intkom bħala bħala players li tgħixu magħhom bażikament daw qed tkunu magħhom. Ovvjament huma players li rebħu ħafna fil-karriera tagħhom, jiġifieri l-esperjenza tagħhom hija waħda vasta li tgħinek ħafna fil-ground, ikunu jafu kif għandhom jerbħu l-logħba, l-esperjenza tagħhom, jippejsjaw il-logħba, jiġifieri naħseb li hija importanti ħafna li jkollok players ta' ċertu esperjenza miegħek. Ovvjament l-aspettattivi tagħhom huma għoljin li hekk għandu jkun, mentalità rebbieħa biex dejjem terbaħ u ġġib l-unuri. li naħseb tgħinek ħafna anki għalik personali biex tkun mentalità rebbieħa. U kemm tidħol, kemm daħlet fikom dil-mentalità rebbieħa minn età daqshekk żgħira, Xejżin? Le fhem, huma għandhom ħafna esperjenza, jiġifieri aħna minnhom irridu nitgħallmu, fhimt? Huma jħeġġuna fil-verità għax nafu x'rebħu qabel, jiġifieri għalina hija bonus fil-verità. U dawn il-plejers li qed isemmu, Henry Bonello, Joseph Mbom, jafu x'jiġifieri tkun twenty year old, twenty one year old u jkollok il-pressure. fuq hekk, jiġifieri jistgħu anke jgħinu l-plejers bħal Jason u Sven meta qed jaraw qed jindunaw li qegħdin fil-pressjoni, qegħdin fil-pressure, jistgħu anke jimmotivawhom biex dik il-pressure anke ma telibhomx.
Rowan, hawnhekk fejn nerġgħu indur daqsxejn fuqek. Ħa noħorġu daqsxejn issa bil-lejliet il-finali ta' għada li ħa nitkellmu dwar il-finali nerġgħu ma' dawn iż-żewġ żgħażagħ fi ftit tal-ħin ieħor. U Ħa nitkellmu dwar l-istaġun sa issa ta' Ħamrun Spartans, kif rajtu inti kemm fil-League, kellna xi partiti wkoll anki ta' Trophy, u ovvja l-miġja ta' Ħamrun Spartans fl-Ewropa, li ma kinitx il-group phase biss, però kien hemm proċess qabel li ħafna drabi jistna nsejnihom dawn il-partiti sakemm wasalna għal dawn il-partiti fl-Ewropa. Kemm tara li l-players, inkluż dawn iż-żgħażagħ, kienu preparati u kemm affettwathom mentalment ukoll. Illa għaliex li qed tivvjaġġa dak il-vjaġġi kollha, qed tilgħab il-Ħamis, tiġi, tkun għadek aħna wkoll insifru. Aħna wkoll insifru jumejn nagħmlu erbatejn biex jiġu f'tagħna, dawn jiġu l-Ħamis u jridu jerġgħu jinżlu fil-ground u jagħtu l-massimu tagħhom ftit sigħat wara tistgħu tgħidu. Bla dubju ta' xejn li ma kienet faċli xejn. L-ewwel ħaġa jekk ħa nitkellmu fuq preparazzjoni fiżika, l-iskwadra dehret preparata fiżikament ħafna. Sven u Jason jistaw jgħidu zjed minni, li l-preseason ma tantx kien xi wieħed faċli ħafna, imma Giacomo Modica ħadem ħafna fuq il-fiżika u deher deher fil-ground. Jiġifieri aħna rajna tim tal-Ħamrun kontra timijiet bħal Maccabi Tel Aviv u Dynamo Kyiv li baqgħu baqgħu jiġru sal-aħħar. Jiġifieri biex tibqa' tiġri kontra Dynamo Kyiv li ħa tagħmel logħba sħiħa kważi speċjalment fl-ewwel leg, tiġri warajhom. Tibqa' tiġri. Xi ħaġa tajba jkun għamel il-coach fil-pre-season. Jiġifieri minn dak l-att żgur li kienu preparati. Ovvjament jekk imorru għal-league phase, ovvjament kienet xi ħaġa ġdida, huwa livell differenti ħafna, jiena stajt insegwi mill-viċin li huwa livell differenti ħafna mill-qualifiers, għaliex il-professjonalità hemmhekk idduq vera l-professjonalità tal-logħob tal-Ewropa, kemm protokolli kollox eżatt, il-players jistgħu jgħidu wkoll anke min-naħa tagħna ta' media, jekk forsi qabel fi qualifications forsi tista' tillaxka xi naqra l hawn hemm fil-league phase. Linji gwida u m'għandekx ċans li taqbiżhom. Linji ħomor, u fil-veru sens tal-kelma linji ħomor, ma tistax taqbiżhom. Jiġifieri minn dak l-aspett kienet xi ħaġa ġdida. Imma naħseb li Ħamrun kienu preparati tajjeb, Mingħajr ma mmur out of point, jiena tkellimt anke ma' delegati barranin illi normalment timijiet barranin tal-league, jiġifieri aħna kellna Crystal Palace, Fiorentina, dawn ikollhom dawn ikollhom staff full time, imħallsin. Il-Ħamrun kienu organizzati daqs dawn it-timijiet, bil-volontiera. Ġifieri dik xi ħaġa kbira. Ġifieri mort naqra lil hinn mill-futbol issa. Ġifieri dik kienet xi ħaġa kbira li Ħamrun għamlu unur kbir lil mhux biss lil Ħamrun imma anke lil Malta. Barra minn hekk, jekk inħarsu naqra lejn l-istaġun, bħala kampjonat kif bdejna ngħidu l-ewwel, il-Ħamrun batew xi naqra meta bdew jiġu wara l-logħob tal-Ewropa. Kif għedt jiena, Ħamrun rebħu biss darbtej, darba wieħed b'xejn kontra l-Belt u wara l-aħħar logħba tal-Ewropa ta' Birkirkara, rebħa ta' sitta b'xejn, il-bqija jew tilfu jew ġew draw. Ġifieri hemmhekk inħasset. Mhm. Inħasset żgur. Ġifieri nemmen li l-Google Ħamrun ma kellhomx l-Ewropa eh, fil-lik fil-lik kienu jkunu ħafna ħjar. Imma dik hija xi ħaġa li ħamrun diġà bdew jitalmu minna, mhm. illi xawek kellna l-Erik qabel u l-akkwisti bdew isiru minn qabel, ġa tgħallmu minnha u diġà qed jaħdmu biex is-sena d-dieħla ma terġax tiġri. Naħseb li all in all li terbaħ l-Opening Ground b'dawn id-diffikultajiet kollha li qed insemmu hija xi ħaġa tajba ħafna. Nemmen li fil-Closing Ground Minkejja li ngħid li hemm timijiet bħal, semmejt żewġ timijiet jiena, Floriana u anke Valletta u anke Gżira, ma rridux narmu l-Gżira għax qed ikollhom staġun tajjeb ħafna, illi se jkunu ta' sfida għal Ħamrun. Naħseb xorta nazzarda ngħid illi Ħamrun huwa l-aħjar tim u l-iktar favorit illi jerġa' jerbaħ il-Closing Ground. Ovvjament irridu nistennew u naraw x'se jiġri matul il-kors tal-kampjonat.
Kemm l-esperjenza tal-Ewropa, ħanerġgħu morru fuq l-Ewropa issa, illi kif eh, semma wkoll tajjeb Rowan issa apparti li aħna naraw il-loba fil-pitch, però wara dawk id-design minuta hemm ħafna aktar organizzazzjoni. U eh, sintendi din anki inkom bħala bħala players. Kemm għinitkom din fl-esperjenza tagħkom ukoll għal futur din l-esperjenza tal-Ewropa. jekk dak li għaddejtu minnu kontux qed tistennah jew inkella rajtu affarijiet kompletament ġodda u differenti minn dak li kontu qegħdin tantiċipaw. Le, ovvjament, għall-Ewropa, kif qal tajjeb Rowan, bdejna mill-pre-season, jiġifieri fejn ġrejna ħafna, ttrejnjajna ħafna, morna l-Italja, ġimgħa dei, Calabria, fejn Konna nafu x'ħa nsibu, għall-fażijiet għall-fażijiet qabel tidħol ġo gruppi li jkunu ġa ebsin aħseb u ara ma tidħol fil-fażi tal-gruppi. Jiġifieri ovvjament huma huwa livell kbir ħafna anki meta tidħol ġo grounds tara l-istadiums ippakjati. Jiġifieri eħe huwa huwa livell kbir meta tilgħab fl-Ewropa u anki għalina li għenitna ovvjament is-CV tagħna togħla togħla 'l fuq ħafna għax tilgħab kontra kontra dawn it-timijiet li huma imsemmija mal-Ewropa kollha u jiġu segwiti ħafna minn spettaturi differenti.
Hekk u hekk u l-prestazzjonijiet kienu tajjeb ħafna. Li personalment kellna fejn inġibu erba' punti oħra. Bla dubju, bla dubju. Xejn, ħassejtuha dehret id-differenza fit-timijiet tal dak li lagħbtu magħhom fil-fażi tal-gruppi għal dawk li lagħbtu magħhom biex dħaltu għall-gruppi, ħassejtuha d-differenza l-qawwa ta' dawn it-timijiet? Naħseb xi ntilgħab ma' timijiet bħal Samsunspor u hekk tħossha naqra differenza imma urejna li nistgħu nikkompetaw ma' kulħadd fil-fatt rbaħna logħba ma' Lincoln. Ovvjament hija ħolma għax filli narakhom fuq it-television u filli tkun hemmhekk hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Nduru daqsxejn fuq il-finali ta' għada. Finali ta' għada. Hija tazza, forsi hija l-inqas mit-tliet kompetizzjonijiet li nilagħbu għalihom, però hija unur li l-Ħamruniżi qegħdin jistennewh ukoll. Kif qegħdin tippreparaw irwuħkom għall-konfront ta' għada kontra Hibernians? Ovvjament ma tantx kien hemm ħin biex nippreparaw għaliha minħabba l-logħba tal-bieraħ. Kellna l-bieraħ jum ta' rkupru għalina u llum Kellna s-session, jiġifieri ovvjament issa jrid il-coach irid jevalwa naqa' s-sitwazzjoni tal-players hija u hekk imma ovvjament dal-perkors ta' dal-istaġun naħseb kien preparament biżżejjed għal dil-logħba ta' għada, jiġifieri meta tilgħab eżatt kif ħadna qabel fl-Ewropa huwa naħseb preparament tajjeb ħafna għal-logħba ta' għada. Ovvjament hija tazza minn tlieta li tista' twassalna treble wara ħafna żmien. Jason?
Final hija dejjem final. Kulħadd ħa jipprova jtik logħob imma nafu l-Ħamrun li dejjem irridu nerbħu kollox jiġifieri aħna ħa noħorġu bil-mentalità li nġibuha lejn id-dar tagħna. Ovvjament inħeġġeġ is-supporters biex jitilgħu jagħtu s-support kif nemmen hekk ħa jagħmlu u jalla nerbħu. Rowan, l-aħħar kummenti tiegħek fuq anke fuq dak li tkellimna anke wkoll fuq il-konfront ta' għada qabel bil-mod il-mod imbagħad intemmu din l-edizzjoni hawnhekk tal-programm mid-dinja ħamruna. Bla dubju ta' xejn, minkejja li mhijiex tazza kbira. Ovvjament hija importanti ħafna għaż-żewġ timijiet, f'dal-każ qed nitkellmu fuq Ħamrun, illi għada jerbħu s-Super Cup. Għaliex kif hija parti mit-treble. Jiġifieri diġà qed iħarsu lejn it-treble Ħamrun mid-dehra. Però anke biex timmotiva lil Ħamrun għal kumplament tal-istaġun il għaliex inti meta terbaħ tazza dejjem ħa timmotivak iktar biex imbagħad tkun preparat għat-trophy li nieħu spunt hawnhekk it-trophy hija importanti ħafna il għaliex it-trophy ilhom ma jirbħulha Ħamrun mill-1991 Kont għadni żgħir ħafna jiena, niftakar il-ground ma niftakar xejn iżjed. Kont żagħżugħ jien dak iż-żmien. Jiena kont għadni żgħir. Għalhekk għadlek inti, għalhekk għadlek daw. Kont daqsxejn iżgħar minn.
Kont daqsxejn iżgħar minn eh. eh, minn dawn iż-żewġ żgħażagħ għandna quddiem. Ovvjament importanti ħafna. Kull tazza hija importanti anka eh, għall-motivazzjoni tal-players mhm. eh, għall-kumplament tal-istaġun. Eh, però kif għadd tazza hija tazza finali hija finali u naħseb illi hija 50-50 match.
L-aħħar kummenti tagħkom qabel intemmu dan il-programm, Sven? Ovvjament nħeġġeġ supporters biex jerġgħu jkunu warajna kif kienu tul daw l-aħħar snin, mhux dal-istaġun biss. Ovvjament huma tnax-il plejer li jgħinuna ħafna lilna nkun meta nkunu fil-ground. Ġifieri iva nħeġġeġ is-supporters biex ikunu magħna da. U jekk Alla jrid wara ninsa Sadarja li niċċelebraw bit-tazza. Nittamaw dejjem, nittamaw dejjem.
Ovvjament ma nżid xejn għax li għal żmien kont se ngħidu jien. Inħeġġeġ is-supporters u grazzi tal-istedina. Mela.
Wasalna hawnhekk biex intemmu din l-edizzjoni ta' programm Id-Dinja Ħamrun. Ningħaqad mal dawn iż-żewġ plejers u nħeġġeġ lilkom il-partitarji Ħamruniżi biex għada nitilgħu bi ħġarna il-ground u nagħtu l-appoġġ bil-massimu tagħna wkoll anki lejn il-plejers tagħna u kif qal tajjeb Xejsen imbagħad niltaqgħu jekk Alla jrid aktar tard filgħaxija fi Strada Rjali bit-tazza f'idejna. Awguri u forza Ħamrun Spartans. Ċaw ċaw.